Laitlang na kan tlawm tikah maw mission riantuannak program ngei loin na tlun na si siah cun Kawl tiang lawng visa kan in pek lai i Laitlang in visa kan in pe ti lai lo. Laitlang a hung tlun i hmanlung pahnih hlan i ti meeting a hring dawi i i puakter ding sasaw na tlun siah cun Laitlang ah visa kan in pe lai lo. Australia ram in America ram in a tlungmi tampi an um i an hung tlung i zeidan tuah tiah cun ki kong an that cawtu man that vok thau an that i manlung an hlan i ti midang a hring an do i an i puan ah siaki le parian he an tlung khaban tuk ramdang a tlung ding na si ahcun laitlang visa kan phih laitlang in a kan tlawn te tikah lungdon tuk nu le pa a thintu tuk tak ah maw laitlang kan tlawng ti lai ci kha tuk tak ah chung tuan kan huam ti lo caan zong kan ngei lo nan mah bantuk in kan busy ve cang Nanmah lawng busy nan thiam lo kanmah zong kan busy ve nan chung tuantu sasawa kan hmang ti hlau amah balte crusade program le thlarau tlau tlaihnak program he nan tlun a si siah cun kan khuapi ten kan in tel pi hna lai i cu nan crusade le nan camping program ah cun kan dihlak in kan i tel lai cu laitlang nan kan tlawn tikah maw thlarau lei program tel loin keden rang i den luklak shot pe ni i hruk i ta i tuk chak khek ruk rakin mo kan tlong te lai uchi nan kun lai nan ngai mi hi ka thei tak tak mandale hai pha ke moto hai hlan sangai um bong bi toy hruk ke den rang tlang pe pi den tai i phone le camera a va ṭha maw ṭha lo maw hngal hlah i theih liang luang design ngai um ban kha lai lei umnak in hei nganter deuh i pungsan ngai um i savatha luklak thlacamnak va tua i he ti thawngpang va zam luklak tluk ah hin maw kan tlawng lai u ci bawipa nih hi ram i an phakter mi hna hi thlarau tlau tlaitu dingah titmi nan si caah chungkhar pakhat nan hlun fate nan mah le nan khua le nan sang le nan veng ah crusade he nan tlun lengmang a si ahcun nan mah vial nan tlun hman ah hin thlarau tlau pathian i tampi a tlaih lai hi na rin phil lai lo hi Laitlang na tlun tikah tlon su sawn kan tlong hau thlarau lei program he na tlun lawng lawng ah lawmhnak he kan rak in co tawn hna lai ti hi tuzan ah chim ka duh mi si mirum pa nih mission rian tuan ai thok hi caan a ngei ti lo hnu a luan hnu hel ramin do ko Lazaru kha missionary a kha ai tim chu zeitluk in dah ning zak a si adam lio le caan a ngei lio viala a chawlava vialte kha amah diriamnak ah a ei dih a hman dih ai nuamhnak hi caan a ngei ti lo hnu i missionary tha i thim hi zeitluk in dah a poimi program a si nang ta zeitik ah dah mission rian tuan nai thok ve lai ti hi hal kan duhmi a si Mirum pa nih inn lei ah unau panga ka ngei hna i unau panga sinah hin hi hell ti a nunzia hi tette va ka khaan piak hna seh tiah a ti tikah Abraham nih a lehmi cu Moses le profet an um ko i na unau hna panga hna nih hin Moses bia le profet bia kha va ngai ko hna seh law a ti. i Abraham nih lehmi cu a si lo mi zeimaw pakhat khat kha thihnak in a thawh i khuaruahhar he ka unau sin a va phak lawngah ka unau hi mi lungkhong tuk an si caah thawngṭha chimtu Jesuh nih an thinlung a thleng kho lo ti khi chim duhmi si khuarua har a tua pah chi lo thihnak in a thomi da ti lo nih cun yuyu salmon nih cun a hlan hna lai lo e ka unau hi taman minung an si lo i hawinak in a lung a khong deuhmi an si caah lazaru kha thihnak in a thaw thengtheng i cu mithi thopa thengtheng nih a vung chimh hna lawngah an lung an i theng lai tiah a ti Khrih khamnak na co khawhnak hnga ding ca zeidah na hngah rih? Abraham nih a lehmi cu vawlei ah Moses le profet an um ko i anmah bia kha va ngai ko hna seh. Moses le profet bia an ngeih lo siah cun Lazaru zong hi thihnak in a thawh i a vung kal zongah an i ngaichih hlei le lo e ti. Tuzan nan hmaika ka dir i Pathian bia ka chimmi hi Moses ai awh in nan sinah thawng kan thanh hna i lamkaltu ai awh in nan sinah Pathian bia ka chim hi kei zong zeitik hmanh ah ka philh lo i caan ka ngei nikhat chun ah ka mitthlam a cuangmi cu Bawipa tuzan le tuchun i Pathian bia ka chimmi hi lamkaltu ai ka awh i Moses ai ka awh i Moses nih a chim ciammi biathing kha na mi hna sinah kan ol ṭhan i lamkaltu vialte nih an chim ciammi biathing biahlun kha a thar tein ka nawlnak ah nangmah tu nih an thinlung chungah bia chim ko ti hi ka thlacam ve na ka si tawn tuzan nan hmaika ka dir i pathian bia ka chimmi hi lamkaltu ION a dirmi ka si tuzan nan hmai ka dir i hell kong ka chimmi le thawng kan thanhmi hna hi Moses ION ka chimmi sip ka mang i ka hmuhmi zong si lo langhnak ka hmuhmi zong si lo kei ka dirpimi cu bawipa bia lamkaltu le moses te nih an rak chimmi biathing kha yuyu tein an mi hna sinah an nolh i thawngtha a chim men menmi ka si tuzan nan hmaika ka dir i pathian bia ka chimmi hi phuahcop zong si lo i keimah ruahnak zong kan chim hna lo i ka thu ka thu i ka ruahmi zong nan sinah tete ka khanmi si lo i lamkaltu le Moses le Jesuh nih an tantakmi biathing kha minung holh in nan sinah kan olh ṭhan bia a si tuzan kan theihmi le kan chimmi hi keimah bia si loin Bawipa nih a tantakmi bia kha minung holh in nan sinah kan olh ṭhan i hell kong tete ka khanmi a si van in ka tlun tikah bawipa nih bia ka hal ve te theo lai te ka zumh i caan kan pekmi chungah zumh awk tlak tein ka bia na chim maw ti hi bawipa nih a ka hal te mi se theo lai te ka zumh i ka thinlung chungah kai chiah zungzalmi cu bawipa caan ka ngei chung pauh hi holhna ka pekmi lai holh le kan thiammi holh tein na bia hi na bia ning bakin thawng ka thanh ko ti hi pathian sinak ka let kho le maw let kho lo ti hi thawngtha ka chim fa ve keimah le keimah hi kai hal to ni thawngtha chimnak ka thawngtha chimnak hi angumi pa zeizat an um zongah angumi nih ka feeling zeitik hmanah a hrawk bal lonak a ruang cu rian ka tuan mi hi mipi ca si loin Jesuh rian fial mi a kalpi mi ka si ka fian ca zeitluk yan tlawm zongah zeitluk yan tam zongah hnarcheu phut an ngut zongah keimah ning tein ka kal tawnnak le mipi nih ka lung an ka hrawh lonak a ruang cu rian a ka fialtu hun mipi an si lo i amah bawipa a si hi ka fian tawn ca a si Pathian dawtnak na hngalh khawh nakhnga ding ca zeidah na hngah rihmi a si na hngahmi hi na caah rawhralnak zong an si sual men lai dawkaw caan kan ngeih lio te ah kan herhmi sual ngaihthiamnak hi a ngeitu Pathian sinah kan hal siah cun thleidannak um lo tein ngaihthiamnak a kan pek lai i zungzal nunnak a kan kamhmi hi a takin kan ta a si ve ko lai ti hi tuzan ah ralrinnak bia le sawmnak bia in nan sinah Pathian bia nolh ṭhan le phuan ka duhmi si a bia kan theihmi kan dihlak ca Bawipa nih a thar in thluachuahnak kan pekpiak ko seh.